Lo thirtu te in savain chi bei vek ule in lo dam tha em? Tun tum chu aa pa tan he video hi ka rawn dah leh dawn a, a thlantu hnai ah kan siam mai bak ah a video a dam lai hmel hmuh tur a lo awm hlauh mai a, aw mah se nite zar ah aa pu Zoramthanga pensawn na video an rawn dah in aa pa lan na tawi te te clip hi hetah ka rawn dah leh chawng a. aw mahse ni phalna a zar a ka lawm em em a a dam lai hmel hlim lai hmel hmuh tur hi a hlu u kan ti in kan lawm em em a ni chuan a pa hi hre lo dute tan ka rawn sawi lawk ang a hla phuah leh hla zai hla sak peih zawng tak a ni a a thiam emaw a thiam lo emaw a tuina leh a hobby ve tak a ni a mi tih hlim leh mi tih nuih hi a duh zawng leh a hlim zawng tak a ni bawk a ni chuan he hla pawh hi buhfai tham hi bungtlang ah hian a lo lar ve em em a. Bung tlangah ka ka awm ka awm tam vak lo avangin a zai lai ka lo hmu ngai lo a he hla sak lai hi ka lo hre ngai lo a, tunah hianin ka han ngaihthlak ah hian a hla tu hi a lo dik zek a, ih a hla thu han ngaihtuah buhfai tha han ngaihtuah ringawt ah chuanin a nuihzet thlak rual rual in a hla thu han belh chian chuan in lo dik zek ka ti a, keimah ngaihdan ah chuan in buhfai tha hi engvang nge eh Pathian hi ri theih vang a ni em? A ni lo ve. kan unaute chhandamna turin leh Pathian rawngbawlna tur zawk a lo ni tih hi tiin a hla thu hi a lo ni a. Pungtlangkhua hmuh hian a lunglentthlak em em a, kan lo seilenna ve te a nih vangin lunglentthlak em em a, hei a pu Zoramthanga te in te hianin lung a ti leng leh zual a, a chan chu a pa tlanlenna leh len tamna ber a ni a, keini pawh kan va leng thin a, a lunglentthlak em em a ni.

Thlalak tlem ka rawn dah ve dawn a, a pa ah vuina thlalak te leh ih a min boral san hnu a thlalak tlem hei kan in hlui te leh tlawm tak te kan chhungkua ah kan seilen na leh kan hlim lai chung kim lai ah in tlawm te a ni a, a pa sak ve ngei a ni a, chuan hei hi dur tlang damdawi in a pa dam loh laia ka awmpui lai a ni a, chuanin hei-- ih an vui lai a khawngaihtu leh hmangaihtu lainattu tam tak kan nei a chuvangin inchungah ka lawm tak zet a ih mi mal malin hre lo vek kin hre kim lo vek mai ila Pathianin ih-- mal tinin i a hre vek cheu a, min hmangaihna min hmangaihna leh min laih nana te a thlawn lo ang tih ka ring tlat a, Pathianin a let tam takin i a hmang eh a mal a sawm ang chu tih hi ka ring tlat bawk a, mi fara leh a chanhai te umm hmangaihtu leh laih na tu nei thinlung te zawng zawng inchungah ka lawm a, Pathianin mal sawm vek chiah rawh se chuanin i. Ka pa inlei natna te leh a dam laia in khawngaihna zawng zawng te pawh inchungah ka lawm tak zet a ni. A kawr a thlak em em thin a, a pungtlang han ngaihtuah hianin kan seilenna khua te nih vangin kan theihnghilh thei dawn lo va. Pathianin rem a tih chuanin aa pa thlan tlawih tein rawn la zin kan tum a, dam han hauh phawt ila Pathianin kawng min la hawn sak ngei ang tih pawh ka ring a ni. Thu pakhat ka rawn sawi tel belh duh chu he dam chhung tawite ah hianin boral leh vek tur kan ni a, mahse kan hmangaih te leh kan nu leh pa ten min kalsan hianin Shri Lahai a Hriatthiam a har a, Pathian remruat te Hriatthiam a har thin a, mahse A eng zawnga han thlir chuanin Pathian hian kan tana tha ber tur hian ro min rel sak a ni tih rin tlatna hianin min thla muan em em a. Ka channel lo ngaihthlatute ah hianin a lu chun chhungte in nei emaw nu leh pa in hmangaih in fa in unaute pi leh pute, hun lo takah an kalsan chiah a rilru nat taka i awm lai khanin Pathian hnenah ṭawngṭaiin tuar theihna te dil la, Pathianin a thlamuan chiahin mihring pek theih loh thlamuanna chu Pathian chauh a awm a ni tih kha ih keimah hian ka chiang em em a, chuvangin ka rawn share ve duh chiah a. I lungngaihna te, i rilru natna te. I lungchhiatna zawng zawng te Pathianin awmpuiin thlamuan che rawh se. A lawm thusawi na tawite ka rawn nei duh bawk a, ohmahse nichungah hianin ka lawm em em a, hemi thlan min tihhlawh tlin sak pui avangin ka lawm em em a, bul atangin tawp thlengin min buaipui char char a, hun hlut takte sengin min rawn buaipui avangin ka lawm em em a. Pathian pawhin malsawmna tam takin a vur ang tih ka ring a, chuan hriata leh a chhungte pawh kan lawm em em a, Aizawl atanga thlansiamtute lo mi kualin i a tul ang ang min lo buaipui bawk a, i an chungah kan lawm em em bawk a ni, chuan Umamui chungah hian ka lawm em em a, amah vang hianin video an siam lai te, an siam hnu te en tur a awm a, chuvangin ka lawm em em a, chuan. thlan te, cement te ni eng emaw zat tui pek a ngaia chungah te pawh chuan a hun hla tak te hmangin tui te alo pe a, kan lawm em em a ni. Chuan mahse nin pangpar mawi tak Aizawl atangin a siam tir a bawk a, hei an siam mawi em em a an chungah ka lawm tak zet bawk a ni. Pathianin malsawmin. a let tam takin malsawmna vur cheu rawh se tih kha ka rawn sawi duh a, chuan. Fate hi Pathian malsawmna a ni ang bawkin nu leh pa kan nei te hi Pathian malsawmna a ni a, chuvangin Pathian hnenah lawmtu tam tak i nu leh pa ka nei te hi ka lawm em em a, i apan rei min dam pui lo mah se i pa tia koh tur ka nei te hi ka lawmin i vannei ka inti em em a ni. Chuan khati kha lo ni phawt mai se, ka channel a in lo len avangin ka lawm em em a, next video kan in hmu leh theuh dawn nia aw ani le ni hman nuam u le bye bye.